юрласа ташласа кӑна мар, ӑспа та, куҫпа та шухӑшламалла. Вӑхӑтсем ҫав пек халь. Чӑнах та ҫӗнӗ ӗмӗр ҫывхарсах пырать, шутлаттарать пурне те. Ку пирӗн калаҫу, паянхи калаҫу вӑл, эпир шутлатпӑр ӑна пысӑк ӗҫӗн пуҫламӑшӗ кӑна. Тен, кӗркунне еннелле, ҫак ҫул вӗҫнелле эпир пысӑк, ҫавӑн пек тивӗҫлӗ шайра, ӑслӑх конференцин йӗркелӗшӗн халь ку ӗнтӗ калаҫу пуҫламӑшӗ тин. Вот кунта ыйтусем хатӗрлерӗмӗр, тен, вӗсем ҫителӗксӗр таках тен хушмалла, тен, урӑх ыйтусем те кунта пулма пултараҫҫӗ. Ку ӗнтӗ вӑл ҫак паянхи калаҫӑва пуҫласа яма анчах. Кунта кӗркере парсамӑр мана паллаштарма ларакан ҫынсемпе Халь Хӗрлӗмура Укҫа-тенкӗ ӗҫлевӗ Чӑваш гуманитари услугисен патшалӑх институчӗн пуҫлӑхӗ, ӳнер пӗлӗвӗн докторӗ Алексей Александрович Трофимов. Хӑй вӑл ну, халь кунти чӑваш тет, пӗранчах тӑхӑр та тутартан тутарта ҫуралса ӳснӗ чӑваш Аксу районӗнчен. Тата кунта Виталий Николаевич Архипов, Чӑваш наци конгресӗн президенчӗ, Николай Егорович Лукьянов, Чӑваш аталанӑвӗн партийӗн пуҫлӑхӗ, ҫавӑн пекех Чӑваш наци конгресӗн вице-президенчӗ Алексей Петрович Леонтьев, Чӑваш халӑх хаҫачӗн «Хыпарӑн» тӗп редакторӗ тата Чӑваш наци конгресӗн вице-президенчӗ Виталий Петрович Станьял, Чӑваш наци конгресӗн Аслӑ Пухӑвӗн пуҫлӑхӗ. Ребята, Хусанкай вулӑр. Кунта ҫав пекех Владимир Александрович Иванов пур, Чӑваш патшалӑх университечӗн профессорӗ, вӑлах Чӑваш наци конгресӗн вице-президенчӗ. Ну тата ытти ҫынсем пур. Ман шутпа, кунта халь пурне те пуринпе те паллаштарман пек май килмест пуль ӗнтӗ. Эпир ҫав калаҫӑва пуҫланӑ май ҫынсем хӑйсен хушамачӗсене калӗҫ, камсем пулаҫҫӗ. Анчах та пире савӑнтарать ҫак пирӗн калаҫӑва, парад хушӑнаҫҫӗ Чӗмпӗртен, Тутартан, Самаров тӑрӑхӗнчен, Красноярск крайӗнчен тата ытти-ытти ҫӗртен те халь пурне те кунта тен калаймастӑп. Ҫынсем хӑйсен калӗ ҫитӗр кунта ҫак хут енне хресчене яратпӑр та вара сире хӑвӑр хушаматӑрсене, ӑҫтан пулнине, кам пулса ӗҫленине тен ҫырса паратӑп. Я прощал путсене печени кайран кирлӗ пулӗ. Вот ҫам пек пуҫламӑшӗ. Ну, кунта пирен, тен, калача сколько тӗрки татса памалай, татса памламарӗ. Ну, шап, ман, может, пакунта пурте осла ҫынсем. Кашнин шухӑшӗ пур, кашнин калас сӑмахӗ пур. Ҫавӑнпа та ну, ҫав ытти ҫынсене хисеплесе ну, хӑвӑр шухӑшӑра кӗскенрех калама тӑрӑшӑр. Кунта ҫынсем питӗ нумай, тен, кашнин шухӑшӗ пур. Мӗн те пулин каламалла, мӗн те пулин каласшӑн ҫав ҫын. Кунта те пур пирӗн республикӑри информаци массӑлӑх хатӗрӗсен ҫыннисем, Хыпар хаҫат ҫыннисем, Советская Чувашия хаҫат, на радио кунта пур, радио ҫырса илет. Ҫавӑнпа та эпир малтан эпир ҫавӑрас йӗркене тӑвасшӑнччӗ, кашни хӑй вырӑнӗнчен сӑмахкалама, анчах та кунта техника йӑрлӑхсене пула, кунта вара тухса калаҫма трибуна Ҫӗнӗрен аппа чӗннӗ пулӑ хӑйне майлӑ пӗчӗк конференци йӗркипе пулӗ. Ну, ун пек ҫырса илме сирӗн сӑмахӑрсене ҫӑмӑлрах пулӗ. Ҫӑмӑлрах пулӗ. Кайран радио-вадио кӗскетнӗ ҫак калаҫӑвӑн ҫырса илни тухӗ тесе шанатпӑр эпир. Ҫак патшалӑх кунне уявланӑ чухне те пуш кайран тунтӑр Валерий Мазулаев. Ну, ку ҫавӑн пек пуҫламӑшӗ кӑна. Халӗ те сӑмах парасшӑн ҫак калаҫӑва пуҫласа яма Чӑваш патшалӑх канашӗн депутатне яланхи комитет пуҫлӑхне, комитет шӑпах ӗнтӗ ҫак кунта хускатнӑ ыйтусемпе ӗҫлет, культура, чӗлхе аталанӑвӗ, информаци хатӗрӗсем, ӑслӑлӑх тата ытти те Чӑваш наци конгресс президентне Геннадий Николаевич Архипова.

ачасем патне ҫитермесен, ман шутпа, ачаран вӗренме пуҫламасан, ытти тӗлне пирӗн пуласлӑх пепке мана тепӗр чухне ҫук пӑрахта пек тытӑнать. Анчах та кун пирки эп каласшӑн мар та, ҫапах та пиран тавлашуллӑ ыйту, тавлашуллӑ ыйту. Ачаша шухӑшласа пӑхар. Ури пирӗн малашлӑх, калӑпӑр, кашни пирӗн шухӑшӗ пулӗ кунта, е ҫук.

Ҫавӑнпа та шел пулин те вот ҫак пӗтӗмӗшле лару-тӑру маршрутпа паян та пӗтӗм халӑха пӗрлештересси, чикӗсенчен чикӗсенче пӑхмасӑр чӑвашлӑха пӗрлештересси, аталантарасси маршрутпа ҫак ыйтусенче коллег нумай-нумай ыйтусем татса туман ӗнтӗ. Патшалӑх шайӗнче иртесен те эпир тӑрӑх, эп хам енчен пӗрле мар, ятарлӑ комитет тӑвас пирки ыйту лартнӑ, ыйту лартнӑ ҫав чӑвашсене пӗрлештерес, чӑвашсемпе ӗҫлес тесе ӗнтӗ шел пулин те пытаранччен культура министерствинче калӑпӑр сӑмах культура министерстви ҫумне пӗр сӑмах хушмисӗр пуҫне тата унта ҫавӑн пек пӗр министрӑн ҫумне ҫак ыйту ҫумне йӗркелесе пыма хушнисӗр пуҫне паллах та нимене ҫук. Паллах, Эпир аякри чӑвашсем патне ҫитейместпӗр, мӗншӗн тесен вӑл министрӑн ҫумӗ те, ҫумӗн те, ытти ӗҫӗсем ытларах чухне вот шалти ыйтусем вӗсене ытларах манмараҫҫӗ. Вот ҫак вӑл пӑлах ӗнтӗ чуна ыраттарать. Эпир баян вот кӗтсе илетпӗр, кӗтсе илтӗмӗр, вот нумай ыйтусене вот чӑнах та хапӑл туса ҫынсене те ҫак

Ҫак йывӑр пуҫламӑшӗнче пирӗн Чӑваш Республикинче тӑвӑрри тӑвӑрра йывӑрсен чӑвашки пулнӑ пулсан, халь утмӑл сакӑр процент пурнӑҫ пулсассӑн, вот паллах, паллах ҫак ыйту та ман шутпа шухӑшла тӑракан ыйту. Икӗ, икӗ цифру кӑна вӗт-ха. Танлаштармалла вӗсене. Миҫе процент? Миҫе, миҫе ҫул хушшинче эпир миҫе процент ҫакнӑ? Малах мӗн анализ тумалла тен, тен пирӗн ертӳҫӗсем хушшинче те, патшалӑх шайӗнчи ытти организацисем хушшинче паллах ҫак ыйту мана хумхантарать, мӗн патне ҫитетпӗр. Ну, паллах, тӗп шухӑшӗ ҫакӑнта. Ҫакна ӗнтӗ эпир ҫак калаҫӑва пуҫарса ученӑйсем шайӗнче, Чӑваш наци академийӗ

Вӑхӑта ыттисем те самар чӑвашсене темиҫе ҫул хушши ҫӗрлӗк юлташсемпе тухса тӗпчет. Аркаш. Чи малтанах эпӗ сире пурне те кунтаки никамсене саламлаҫҫӗ. Ҫывхарса килекен пысӑк уявпа тӗрӗссипе каласан вот ҫак ӗнтӗ пирӗн Чӑваш наци конгресӗ Чӑваш интеллигенцийӗ тӑрӑшнипе ҫак пысӑк уява эпӗ чӑнах та патшалӑх шайӗнче туса тума вӑй ҫитертӗмӗр. Тӑлӑха илем тӑватӑн Сӑмах ҫак юлашки ик-виҫӗ ҫул ҫав тери пӗлтерӗшлӗ япала пулса тӑчӗ вӑл. Анчах та эпӗ хамӑн сӑмаха ӗҫчен каласшӑн. Пӗр сӗнӳ пур, мӗншӗн тесен кунта таҫта та таҫта ӗҫе тутаран та, пушкӑртан та Самар, Ульяновск, ытти регионсем, Российӑн ВСӗн пысӑккӑн. Эсир пурте ҫак пирӗн чӑваш наци конгресӗ хӑйӗн ӗҫне туса пынине

Мӗнле те пулин ҫак Чӑваш наци конгресӗн президентне ман шухӑшпа тем тесен те кандидата вӑна тӑратнӑ халӗ. Мӗне Чӑваш Канаш Совечӗн депутатне кӑлармалла тепӗр хут. Мӗншӗн тесен енчен те вӑл Канаш Совечӗн депутачӗ пулсан, ӑна ӗҫ туса пыма та ҫӑмӑлрах пулать. ытти япаласене те патшалӑх умӗнче тӑратсан ҫӑмӑлрах пулать. Эпӗ сире чӗнсе каласшӑн ҫак япала ҫинчен ӗнтӗ. Мӗнле пулин май килсен ҫак Геннадий ҫархи вӑл ядернепе хӗрлӗ хӗрлӗ чутай районӗсен округӗнче вӑхӑтра хӑйӗн кандидатне, унта кандидатсем нумай мар хушма енчен тивӗсӗр ҫав округа вӗренӳпе-нестле образӗн хатӗрлесе ярсани, ну, нумаях та мар калӑпӑр, пушарран калӑпӑр, пӗр жизнелле экземпляр мӗнле те пулин ҫакӑн пек чӗнсе калани тата ҫакӑн пек округа, ҫакӑн пек ҫавӑн пек чӑваш наци конгресӗн президентне вӑл пире ҫавӑн пек ӗҫ тунӑ.

Кунта хисеплӗ шурсуласем лараҫҫӗ, анчах та Никольский вӗсенчен тен чылай ҫӗнтерех те пулӗ. Ҫавна эпӗ тӗпсен ҫылучӗ ертӳҫисене каласшӑн. Паллӑ ӗнтӗ, кунта пӗшелесессӗн Николай Васильевич Никольский халиччен никам та пӗлмен ӑна, я пӗлтермен, я пӗлес те килмен, мӗшӗн тесен ӑна архив питӗ пысӑк, ӑна архиве питӗ майлӑ сувар та пирӗн тӗпчевҫӗсем.

Ну, халь пире нимӗн вӗҫленсе пырать, анчах та информаци анлӑхӗ текен, е информаци уйӗ темелли ҫакӑнта тезисем хушӑнчӗ пулнӑ-тӑр. Информаци эпир мӗнлерех лару-тӑрура хай тата тепӗр ӗмӗр темелле пулать. Тӳрех каламалла, хальлӗхе эпир хамӑрӑн информаци уйӗнче чакаланатпӑр, хамӑрӑн кӗреҫесемпе, хамӑрӑн сенӗксемпе. Пире айккинчи, калӑпӑр, информаци уйне кӗртесшӗн мар. Пире ҫинче пӗлесшӗн те мар. Хальхи вӑхӑтра пушшех те. Хӑй вӑхӑтӗнче паллӑ ӗнтӗ унта

Раҫҫейӗн пресси мӗнлешнӗ телевидени радио кӗске каласа чӗнет. Раҫҫейӗн шайбинчесем чӑвашсем ҫукпа пӗрех информаци уйӑрчӗ. Пулсассӑн та пулса, ирейлетсе, йӗкӗнлесе кӑна. Калӑпӑр, Московский комсомолец хаҫат тухать Мускавра. Куллен тухаканни МК Чебоксаров мар, куллен тухаканни унӑн редакцийӗнчен ректор. Интереслӗ хаҫат пирки вӑл. Политика енӗпе те унӑн видеоспа сӑмахсем нумай ҫыраҫҫӗ, культурӑпа та. Ҫав вӑхӑтрах нумай чухне

цитатӑна тӗмере хывнӑ, Украина кӗмеле хывнӑ. Вот тет, революци хыҫҫӑн тет, эпир тет, Россире тет, хутла алфавит пулман чӑвашсене, хан тумансисене тата ытти тӗрлӗ халӑхсем валли алфавит тунӑмӑр тет. Шӑп ҫав вӑхӑтра Мускавра пырать чӑваш культурин кунӗсем. Эпир пӗтӗм Российӗпе, пӗтӗм России тӑрӑшшӗпе япӑх юбилейне палӑртатпӑр.

Ну, кусем пуҫне тата Чӑвашра тутара пуҫлатпӑр ҫӗр тепӗр ҫӗр ҫулта. Чӑваш Енчи кунта пире диаспора ҫыннисем пур, перчисем. Тепӗр тепӗр ҫулхи кӑрлачӑ пӗрремӗшӗнчен уйрӑм хаҫатпа кӑларӑма газетӑна ашшӗ. Кунта мей тата, кунта пулӑшу кӳлӗ пулать, Сиринчи малтанах Айӑкра пурӑнакан пирӗн тӑванӑмӑрсен.

Ку пирки вӑл Надежда Георгиевна шута илес пулать, пирӗн ку ыйтупа чан чакмалла. Вӗрентӳ пурнӑҫланиччен тепӗр япала, Яков юбилейне паллӑ тунӑ вӑхӑтра, ну калама та мел, чӑн чӑвашлӑ ятлӑ канаш шутӗнчи шкул директорӗсем намӑса пӗлмесӗр ҫыру ҫыраҫҫӗ шкулсенче чӑвашла вӗрентме чарасси пирки, сехетсене чарасси пирки. Чӑваш чӗлхине вӗрентни иккен вӑл, вырӑсла вӗрентнине чармарта. Ҫак темиҫе тӗслӗхе калать пире вӑл, халӗ пӗр пӗлмесӗр чӗркететпӗр, анчах теприне чӗркет авалтанах халӗ Эпир Наталӑра вӗресе ҫитмен, хамӑр калаҫа пӗр нас илет, пӗр нас илет. Ну, тепӗр япалан те вӑл пӗр нас илет тӑвас пулсан